מ'איז צוזאמגעקומען צו די יומא דהילולא די יארצייט סעודה פון די הייליגן רעבן זכותו יגן עלינו, דער רבי האט געזאגט א חידוש ווי מיר איז נאך קיינמאל נישט געווען, און די גאנצע וועלט פארשטייט עס נישט, ס'איז דא די אבות הקדושים אברהם יצחק יעקב, און ס'איז דא משה רבינו, און ס'איז דא די אלע צדיקים, חידוש כמוני לא היה מעולם. וועגן מוהראש אייביג זאגן זייער פשוט, ס'איז דא אלע צדיקים, ס'איז דא אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, די אלע אושפיזין, און זיצן די גאנצע נסיקין מיט די אושפיזין, אלע צדיקים, תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים, אבער א מענטש ווי איך, כ'בין א פשוט'ע מענטש, א צובראכענע מענטש, גייט אויף מיר אריבער זייער שוועריקייטן, קיינער רעדט נישט צו מיר, פארפאלן, קיינער רעדט נישט צו מיר, כ'האב א גאנצע שאנק מיט ספרים. נעם וואסערע ספר דו ווילסט, א מענטש איז צובראכן, גארנישט רעדט נישט צו אים, ער גייט ארום מיואש, וואס וועט זיין פון מיר, ווער דארף מיך, איך בין יא און איך בין נישט, און וועט נאך זיין פון מיר עפעס, זאל איך נאך פרובירן צו לערנען, זאל איך נאך פרובירן צו דאווענען, גייט ארום מורא'דיג מורא'דיג מיואש, מורא'דיג צובראכן, קומט דער רבי און דער רבי האט א שפראך צו יעדן איינעם, דער רבי איז מחזק יעדן איינעם, אינטערעסאנטע זאך, מען זעט בחורים, יונגעלייט, אפילו עלטערע מענטשן, אבער בעיקר די בני הנירים, דער רבי האט געזאגט איך איך האב א שפראך צו די יונגע, קיינער רעדט נישט צו זיי, קיינער האט נישט קיין שפראך צו זיי, פארפאלן, קיינער נישט, גארנישט, דער רבי קומט, מען הערט די בירעם פון רעבן, מען לערנט די רעבע'ס ספרים, מען הייבט אן דאווענען, מען הייבט אן לערנען, דער רבי לערנט אויס א מענטש, זאלסט וויסן דער אייבערשטער איז מיט דיר, וואס דו דארפסט בעט פונעם אייבערשטער, דער אייבערשטער איז דא. מענטשן מיינען די אייבערשטער איז אין הימל, ווייט ווייט אוועק, די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר, לעבן דיר, וואס דו דארפסט רעד צום אייבערשטן. וואס זאל אריבער גיין אויף מיר? איך וועל גיין רעדן צום אייבערשטן. איך וועל וועלן זיין א הערליכע איד, ס'גייט מיר נישט, איך וועל עס פארציילן פאר'ן אייבערשטן. איך האב געטראפן אזא עצה און אזא קבלה און איך האב שוין אנגעפאנגען און ווייטער אראפגעפאלן. זיך פארציילן פאר די אייבערשטע, רבונו של עולם, איך האלט שוין ביי די הונדערט און טויזענסטע קבלה, און זי גייט נישט, זי רוקט זיך נישט, איך גיי רעווערס, איך גיי צוריק, צוריק, צוריק, איך האב געמיינט ס'קומט יעצט א נייע יאר, און איך וועל שוין זיין אן ערליכע איד, און איך האב זיך פארגענומען, איך בעק, איך פאר, איך גליטש אויף צוריק, העלף מיך, יעדע זאך וואס גייט אריבער אויף מיר, וועל איך פארציילן פאר די אייבערשטע.